zvekuti mari idzodzo dzese dzavari kudyaka idzi haa dai vachingopawo kana vafana vave mugeto vaonewo zvekuita because mari idzi mamiriyoni dzemamiriyoni dzika atomboziva kuti miriyoni yacho kanzi piwa mari vereka miriyoni hatigoni but nezvi tikungotambura tirimo munomu muchingotenga muchingoti zvakaoma muchingotenga mota dzemamiriyoni isu hatina kana one rand yatinobata mugeto toswerera zvedu kungoramba tichigeza mota tiri panapa patelevision tiri pabon temptation saka ngavaonewo zvekuita zvekuti zvitori nani mota iyoyo ka itotengeswa e kana yatengeswa ka vopowa vanofanira mugeto zvekuita mabasa e pamari iyoyo because mari iyoyo yakawandisa zisingaiti ene sesai mota ngakangogara ukutenga mari yemamillions mukorona muno mamillions asi isusu mukuti tilockdown tisatsvage mari imi mukuwana mamillions saka ayewa ngaitengeswe motikari afawo nemugeto vaone zvekuita vape television mari yekuti anyatsogeza mota mushini chini mageto yuti achipiwa zvekuita nemari idzodzo saka mota iya inofanira kutengeswa whether yes or not dini television Zeni yemuZimbabwe handione zviri zvinhu zvakanaka tichiona kuti Zimbabwe iri kusangana nemachallenges akawanda kuburikidza nekushayikwa kwemari. Zimbabwe haina maroads akanaka, matop range cars achanoda maroads akanaka ekufamba. Saka handione zviri zvinhu zvakanaka kuti ivo mapoliticians, maministers vari kuziva machallenges akuda nyika but vanomhanya kunotenga mota dziri kunze. asi munomu tichiona machallenges ekuti kunyanya iyo yava machakaire yekuti vakatenga royals royce yavo sport yemunomu hamuna iri active takaita challenge yekucosafu nyika yedu yakashaya eh, tingati kupefoma kwakanaka nekuda kwekuti league yemuno yanga isiri ritori functional tikadyiwa zvatisina kumbonge takatarisira semafans uye eh, semacitizens saka ndione zviri zvakanaka nyika inofanira kupindira muburikidza mekuti vanofanisa mameasures mota dzakadaro ngadzimbomiswa munyika medu eh, tikapiwa mafiti maalion aya minista ah, tingati angashoreka kana akafamba nealion kana nehonda fit even mawisha vari kurambidza pamushikashika aya ngazvive zvirizvo zvavanoma tino age eh, our president kuti vaite vaise mameasures akadaro tikusafa because mukuona misika iyi hakusi kuda inyaya yekuti ndivo vari kuswanda machi mafani hatinombofila ah, zvakanaka because vana vachitotibira vane mari dzavanenge vachitofanira kutipa vachiiba vachidya ndiwo ya ini secitizen yemuzimbabwe eh, ndinonzwa kurwadziwa because E, mota dzavari kutenga like yamachaka iri hadzisi mota dzemuzimbabwe roys and roys inoda kuamerica kuno kuzimbabwe neroad dzedu hazvienderani nemafinance ma ezimbabwe hazvisi kuenderana neekonomi yedu because fuel inopinda mumota muya muya haisi fuel yekutamba nayo inokwanisa kusevhisa mota dzemamembers of the parliament akawanda iyo inoshanda mumota one i feel very bad because isusu semayouth tikutarisirwa kuti isusu tizova the leaders of tomorrow but kana ivo varivo vari kufamba nemamota dzinodhura isusu tisina kana chatinato we don't know way we are going because hatina mabasa mabasa ari kunetsa kuwana pekugara pari kunetsa kuwana kana ivo vachifamba nemota isusu tikuda kutotanga from start ivo vane zvinhu tikuza kuti weare being legrated kutodzikiswa tikudzoserwa kumashure ende kana vona zvinhu zvakadaro vane mota dzakadaro sitenge tanoti we don't have the future the those vanhu vane future yacho bcause vagara vari kutodya zvenyizvi upfumi hwenyika isusu vayouth acho tisina zvatinazvo izvozvo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka because ukada kutarisa matamburiro atiri kuita muno muzimbabwe imari dzedu dzinenge dzichibuda vachinoita zvinhu zvavo zvekuzvigutsa ivo pamwe nekuti zvinhu zvinge zvichibatsira kana even kuvhura maindustries ane makore nemakore akavhara saka zvinhu zvekuti zvinoda kuti zviongororwe vanoda kudya kwekuisa muhomwe dzavo zvinova zviri kuafekta vana vese vezimbabwe nevachangozvarwa vacho vanongopinda vari munhamo pazvinhu zvisinga make sense eh, ha izvozvo zvedu hatizvione zvine problem nekuti munhu anenge ari pabasa anotambira ane mabenefits ake such and the likes kasi isusu vanhu ava hatisangane nawo hativazive unotoita zvekutonongedzerwa nomwe munhu unzi ah, unomboziva kuti ndiye kansela wedero unomboziva kuti ndiye mp wedero ko sei tichinyanyavaona pamaposters kasi kana vaa pazvigaro tisisavaoni ah, tiri kulocation so zvinhu zvinotirwadza because kulocation kunoku isusu chaikwa kuti unzi wabata 3 dollars chaiye chaiye kuisa muhomwe zvayo ka ah, izuva rese nenge wadikitira but mumwe munhu ari kungotenga mota yemamiliyoni mari yacho vari kumboiwana kupi ndo mari dzavari kubaka dzenyika dzacho idzo dzidzi hazvisi kumbotifadza zvinhu izvozvo zviri kutirwadza zvisingaite ende hapana munhu asiri kuitaura nyaya iyo ikutaurwa nemunhu wese zvinhu zviri kurwadza vanhu apa tiri mulockdown hatisi kushanda takamiswa kunzi musaende mabasa tiri kungwavha ngwavha tiri mugeto umwe munhu akutenga mota yemiliyoni haa zvisi kutinakidza ah,

hazvina musoro nekuti mota dzacho dzazopinda sei iyo vachichema masanctions dai papa ni masanctions ka vachito vachisingatopinze mota vasingatenderwe kutenga mota ikoko kutivhara kumeso kuti kune masanctions kusina vachidya nepoko kudzimba dzavo ya izvozvo handionenge zvine musoro kunyanya ivo vangoyo vamacry babies sematauriro avari kuita kuti ivo vanoti kune masanctions tichiona vari kuvaka dzimba dzinodhura tiri kunzwa idzo mota dzikupinda saka handioni kuti sanction riri kuti affect kuzvi affecta tegas kunyanya vakuru ndo vari kutikuwadzisa ivava isusu sevana hatichaona kunge zveshuwa tine nhamo kana tine zvatikufanira kunge tichita se tichibatsiridzwa nenyika dzakabudirira idzi mota idzidzi ah, guys maministers ma vari kutikanganisira zvisingaiti hazvina kunaka ngavachinje maitiro ipapo maleaders emuno muzimbabwe especially kusport kwacho ko sei vasiri kuda kukopa nyika dzavari kungoti vakati hee vakasanctionwa vakasanctionwa ko kana vakasanctionwa rois rois kana ndisiri shuwa inofanira iri yekuamerica kana kuti kuuk asi vari kuti hanzi vari mumasanctions vari kupinza sei motikari idzodzo saka imari iri kungomisuswa achida kungonzvenga zvawachihwanda satikumbirawo kuti mapolitician please kana mauya kwatiri muchitipromisa mabasa please tipewo mabasa look honai tangozara yangomusika tese takutengesa madomasi takutengesa maswits achatengera mumwe ndiyani kushaya mabasa anongona mari iyi akaendesa kuzifa mabasa anomuka because zifa inenge yakufunctiona yani mafans yani akaunti ine mari anongona i think they, they, they, they, they, they say those words with defending they are defending self

or this country yekuti vari kutivhadzira kuti titenge but mostly they are going there to buy those class cars saka zvinoita kuti rwadza kuti uri kudefenda chinhu chauri kunotenga kuti ndokuva kuzidefenda uchiedza kuti tikusava nemasanctions youare going behind the word eh. asiri izvo zvavari kutiti ivo vanenge vachivhara isusu chinonzi masanction chai chaicho handione kunge chinenge chiripo inhawo yekuvhara isusu bcause ivo they will be using amount yemari yemuno munyika kuti vange vachiita zvavanenge vachiita izvozvo zvinova zvinhu zviri help thats their business kumusoro ikoko but isusu kujecha kunoko vanenge vachitoti tsikiriro futi hazvina musoro aiwa hazvikutotirwadza zvitotirwadza zvisingaiti zvekuti haa zvavari kuita ka aya wadai vambozvimira ngatimotanga tatengesa imota yemamillions timopa mageto youtube mabasa ivo vari kutamburawo because iwo uri kuswera tinga mota yemillion vanhu vangani vari kutambura muzimbabwe tasemuona matakina tete takarowa haasi mafanizi tikutotamburawo titorogezewo mota but mari yacho hapana kana mota iri kuya asi mukuswera muchitenga mota dzemamillions saka ewa takatogumbuka neizvozvo Ah, hazvimake sense because ivo kana vachiti isusu tiri kupiwa masanctions handiti ka then ova vanotenga mota ikoko ka sa chiro kuti pari kuitika madhiri apa madhiri ekuti vari kubuditsa mari vari kutobhadhara mari kuti vakwanise kuita se kutenga futi mota dzemamiriyoni mari plus mamiriyoni futi mota iyi mari yakawanda iri kubuda iyo zvinhu zviri kurwadza vanhu

ndiminister of sport ezvinoizvi sport yedu all sectors yesport yanga yakafa but for the past two years of course tiri mucovid zvedu but hatina chavari kuita maplayers e, ekusoka anofanirwa kutestwa week in week out maplayers ecricket anofanirwa kutestwa week in week out but mari idzodzo hapana zviri kuitika dzakangogarira ndo dzimwe dzemamafans ari kutorwa achiitwa misuse maneeds avo ivo not esport atinenge tichida kuona kuti nyika yedu ibudirire
vanenge vane pavanenge vachiba pavanenge vachitotora patisingazive sisi vari kutotibira vari kutoba mari vane mugodhi vari kuba mari Mademons chichi gold ikoko ameno kwanochera gold. Gold iro rinofana kutotipawo mari isusu muZimbabwe muno mwana wese every every mwana wese anonzi mwana muZimbabwe. Mari dzese dzadze dzinofanira kutambirisa vana vemuZimbabwe. Saka mari dzedza ndedzedu isusu. Vakuti tidzvanyirira saka zviri nani mota yaitengeswe vatipe mari idzodzo. Ah, ipapo manje eh, tine tisiri shuwa zvedu asi nekufamba kunoita media ka tira kuona kuti vanhu vari kutibira se yerolls royce kai mafans isusu takanzwa kuti fifa inounza mafans kusport kubirikidza inyanya kwecovid hanzi pakauya mafans ekuti ase ecovid ekuti vanhu vabatsirike kusport tine maplayers ekusoka mamwe ari kushaya marent ari kushaya chikafu ari kutadza kuendesa vako vana kumaextra lessons atekeshera nenyika asi iwo minista vakutenga chimota chakanaka kudaro chinodhura kudaro chisina pekufamba napo chisina maroads saka ngavambomira maministers nemapoliticians zvavari kuita izvi hazvisi right ye nhingirikeni yekusouth africa epolitician akaita saformer president zuma e, ndo nyaya dzimwe idzodzi dzava kuchibatiriri vabatirirwa nekuda kuti vaiskwanda mafans ema enyika vachiba vachidya

but they are using money put their own pockets they go there and buy those cars vava neflam ndo vava vari kufamba nenyika but they are those who say kuti tine masanctions but mota dzakanaka ndo vari kufamba nadzo ah, isusu vanhu vanosenzo mabasa ehurumende yechika totoziziva kuti mabenefits avariko but ah, totochema kwatiri kunyanya isusu totodawo mabhasikoro chaivo chaivo kana zvimudududu kwete mota dzavo dzakanaka

so that they can continue feeding. Pama challenges atiri kusangana nawo ma leaders ma members of the parliament emu Zimbabwe haana kana one like kuno uku a member of the parliament unomuona musi waanovhoterwa hauzomuoni futi akangokampena akahwina zvake zvaita haasina basa nesu kunoku as the community saka hatisi kuona vachimboketa for our needs Mm, ah, ipapo it's a no, it's a big no. Ma challenges haasi kumbo identifyiwa. Mukuona covid yakuwanda, ah, ma precautions haasi kuitwa, vanhu vari kungotengesa takawanda kudai because tiri kuona kuti hapana rubatsiro rwatiri kuwana kubva kugovernment. Eh, saka mawani tiri kuaffecteka zvisingaiti. aiwa havaidentify nekuti havatomborina basa nesu vanotoda tese tife vanotoda tutiuraya they are not even identifying them vari kuita zvekuti ivo vadye vagute zvevamwe havana basa they are identifying anything We have an MP tamuvhotera awina hatichamuoni now takunziwa dzakugara kumadokero but is a MP of Fakosa. Tine magrounds anoda kunzi ato renovate but ite masports adzoke back to that they don't say that but when it comes to the towards kuti akunosvika towards my, my elections they come back because they want our vote so havana chavanomboita chavanombotitarisa nezvazvo chavo kuda kungofadza ivo voda help yedu havasi kuzviona izvozvo nekuti dai kuri wekunzi vari kuzviona ka tingadai singambowana nguva yekuti ndinongoswero mhanya ndichiti ndiri kutengesa muchairo ndigone kuraramisa mhuri ine zvanga varume chaiyo chaiyo mabasa chaiyo hakuna iwo amai ndiwakutosvika pakuita baba kuti mhuri igone kuwanika ichinge ichirarama saka zvinhu zvinotorwadza vakutongotambira kuti ndo zviripo but they are killing us on the other hand hapana chavari kuvatirisa nekuti hatina nguva nawo hatitovaziva tisatambovanzwa achinatsotaura personally zvatinomboona zvinoitika kana kunational sport stadium munhu achitaura ivo hatina nguva nawo hatitoziva havatombotipa mukana oh, hapana kana maleaders avanombooneka hatombowanika ende hapana kana zvikuitwa hatitomovaziva maleaders atotoshamisika kuti nemaleaders atomaziya ende atomaziya ndanani vana vana vachi vavo ndofunga varingopana namari yacho futi vakagara vari ikoko bcause hapana chatomoziya mugeto muno irima rega rega kutongotsvagawo mari dzengoti wotoona kurarama wochigeza moto saka tizive kuti toitawo sei ah, zvamanje manje zvamo muzimbabwe munhu ari kuzvionera neupenyu hwake hapana kana ari kumbocheuka kuti hanzi kuna nhingi kana kuti kuna nhingi munhu nemunhu ari kuzvimirira neupenyu hwake hatitombozivi kana one kana one leader kana chaichai hatizivi kuti ndiani ngonzwa kuti kune maleader kune maleader but hatimazive kana kuti vambouyo vachitiudza kuti tisu maleader soso toda kudai dai hapana munhu nemunhu ari kungozvionera neupenyu hwake saka ndovanhu patinoda kuti pagadziriswe ipapo ha ngavationewo kuno kumarokesheni mageto ita wandisa murokesheni hapana kana chikuitwa ona e eh, ango madrugs chete izvo zviri kungonzi hanza guka chii e havatadze kurova because chi havana zvekuita ona satikumbirawo ipapo pagadziriswe zvikuru stereka tikurwadziwa